ژیان بەردەوامە بەردەوامی کلیلی هەموو پێشکەوتنێکە ئێستا جیهان لەو تۆژمە خێرایی پێشکەوتندایە کە تەکنەلۆژیا تێیدا پشکی شێری بەردەکەوێت. شارەکان لەسەر دەستی کارگە و کۆمپانیا بە ئەزمونەکان بنیات دەنرێن کارگەکانی بەرەمێنان هەمیشە لە هەوڵی پێشخستنی کەرتی پیشەسازیدان هەموو ئەمەش لە پێناو وڵاتێکی نێخواز و پێشکەوتودایە ئەمڕۆ بەرهەمی دوێنێ و دوێنێ بە سەختی کارمانە کرد و پلانماندادەنا هەتا بتوانین ئایندەیەکی ڕۆشن بنیات بنێین. ئەمە پڕۆژەی نیشتەجێبوونی گاردن ستییە. کە لەلایەن کۆمپانیای بەیانەوە دەستکرا بە بنیاتنانی. کۆمپانیای بەیان لقێکە لە لقەکانی کۆمپانیای هەڵەبجە گرووپ. پڕۆژەکە سەرەتا بیرۆکەیەک بوو، بەڵام دواتر بە پلانی تۆکمە و توانای جێبەجێکار و بە کواڵێتییەکی سەردەمیانە و ستاندارد کە سەلامەت و گونجاو بێت بۆ ژیانێکی سەردەمیانە، لە ساڵی دوو هەزار و دوازدە توانرا شوقەکانی گاردن ستی تەواو بکرێت. ئێستا بە نزیکەیی هەشت سەد خێزان لە پڕۆژەکەدا دەژین. جگە لە خزمەتگوزارییە بەردەوامەکانی ئەپارتمانەکان لە گاردن ستی، گرنگییەکی تەواو بە سەوزایی و دیمەنی دڵڕفێنی وەکوو نافوورە و یاریگا و باخچەی ڕازاوە دراوە. پڕۆژەی ڤێللاکانی گاردن ستی کە پڕۆژەیەکی نیشتەجێبوونە، یەکێکی ترە لە پڕۆژەکانی گروپی کۆمپانیاکانی هەڵەبجە، پڕۆژەی ڤێللاکانی گاردن ستی لە یەکێک لە جوانترین شوێنەکانی باکووری شاری سلێمانی بنیاتنراوە، پڕۆژەکە پێکهاتووە لە سێ سەد و چل و دوو ڤێللا کە بەسەر چوار جۆر ڤێللادا دابەش دەبن کە بریتین لە دوو سەد و چل مەتری و چوار سەد و هەشتا مەتری و دوو هەزار و شەش سەد مەتری و هەزار مەتری. لەگەڵ ئەو کوالێتیە بەرزەی بەرهەمهێنانی ڤێلاکان، ڕووکاری ناوەوەی ڤێلاکان بە مۆبلیات و کەلوپەلی سەردەمیانە و بڕاندی جیهانی ڕازاوەتەوە، لەگەڵ ئەوپەڕی خزمەتگوزاریە سەردەمیانکان بۆ ژیانێکی ئاسوودەتر. بڕوانن لەو دیزاین و شێوازی ژیانکردنە کە لێرە دەستەبەرکراوە. پڕۆژەی گاردن ستی کەرکووکیش یەکێکی ترە لە زنجیرەی ئەو کارانەی گرووپی کۆمپانیاکانی هەڵەبجە بەرهەمهێنانی تێدا کردووە. پڕۆژەکە بە یەکێک لە ستراتیژیترین پڕۆژەکانی پارێزگای کەرکوک دادەنرێت چونکە دەکەوێتە سەر ڕێگەی سەرەکی نێوان هەولێر و سلێمانی پاشان هەر لە نزیک گاردین ستی سلێمانی و بە چەند مەترێک دوورتر پڕۆژەی تاون هاوس دەبینین کە پێکهاتووە لە پێنج واڵەخانە کە دروست کراوە بە مەبەستی کردنی بە ناوەندێکی بە بازاڕکردنی بڕاندە جیهانیەکان پڕۆژەی تاون هاوس بە یەکێک لە نزیکترین پڕۆژەکان دادەنرێت لە شەقامی بازنەیی مەلیک مەحمود. لێرە هەموو کەس ئەگەر خاوەندی بڕاندێکی جیهانی بێت یاخود خاوەنی بڕاندێکی ناوخۆیی بێت دەتوانێ بە دەستی خۆی بە شێوەیەکی سەردەمیانە بڕاندەکەی بە بازاڕ بکات. تەواوی ئەم پڕۆژانە بە دەستی ئەندازیاری بەتوانیا بونیاد نراون. ئەوان بڕوای تەواویان بەو کەرەستانە هەبووە کە لە پێکهاتەی دیوار و سەقف و زەمینی پڕۆژەکاندا بەکار هاتوون. بۆ وێنە خشتی پڕۆژەکە یەکێکە لە بەرزترین کوالێتیەکانی خشت کە لەلایەن کارگەکانی بەرهەمهێنانی خشتەوە بەرهەم هاتوون. لە هەردوو کارگەی خشتی ئاسۆ و کارگەی خشتی هیلال کارگەی خشتی ئاسۆ لە ساڵی 2005 دامەزراوە لەسەر ڕووبەری 210 هەزار مەتر دووجا پڕۆژەکە بە یەکێک لە گەورەترین کارگەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دادەنرێت کە ڕۆژانە بە نزیکەیی 350 هەزار خشت بەرهەم دەهێنێت بە باشترین کواڵێتی و ستانداردی عێراقی کارگەکە خاوەنی چەندین خەڵات و بڕوانامەی ڕێزلێنانە بۆ کەرەستەی بونیادنان. هەروەها کارگەی خشتی هیلال بە بەرهەمی هەزار و دوو سەد تەن خشت لە ڕۆژێکدا یەکێکی ترە لە گەورەترین کارگەکانی بەرهەمێنانی خشت لە عێراقدا لە ساڵی 2013 کارگەی خشتی هیلال بەتەواوەتی دامەزراوە و لە ساڵی 2021ەوە لەلایەن گروپی کۆمپانیاکانی هەڵەبجەوە خاوەندارێتی دەکرێت. لە زنجیرەی پڕۆژە بەردەوامەکانی گروپی کۆمپانیەکانی هەڵەبجە کەرگەی کۆنکرێتی هەڵەبجە هەیە کە لە ساڵی 2010 دامەزراوە لەسەر ڕوبەری دههزار مەتر چوارگۆشە لە ماوەی ئاوەدانکردنەوەی کوردستان و عێراقدا کارگەکە کۆنکرێتی بۆ پڕۆژەکانی ناوچەکە دابین کردووە. لەگەڵ بەردەوامبوونی گەشەسەندنی کارگەکە لە ساڵی دوو هەزار و نۆزدە فراوانتر بوو بۆ حەڤدە هەزار و پێنج سەد مەتر چوارگۆشە و گواسترایەوە بۆ قەزای تەنجەرۆ کە ئێستا توانای بەرهەمهێنانی دوو هەزار و پێنج سەد مەتر سێجا کۆنکرێتی هەیە و شانازی بە دەزگا و ئامێر پێشکەوتووەکانی دەکات بۆ دابینکردنی کۆنکرێتی ئامادەکراوی کواڵێتی بەرز. هەڵەبجە گرووپ وەک کاری لە پێشینەی خۆی بەردەوامە لە خزمەتکردن و کارگەی قیری ئاران یەکێکی ترە لە کارگە گەورەکانی بەرهەمێنانی قیر بۆ پڕۆژەکانی ڕێگاوبان لە عێراق و هەرێمی کوردستان کارگەکە لە ساڵی 2007 دامەزراوە لەسەر ڕووبەری 137 هەزار مەتر چوارگۆشە و یەکێک بووە لە یەکەم کارگە قیرەکان لە هەرێمی کوردستان کارگەکە لە ڕێگەی کارگەی قیری گەڕۆکەوە توانای دابینکردنی قیری هەیە بۆ ناوچە دوورە دەستەکان. لە بواری ئاوەدانیدا هەڵەبجە گرووپ پێشەنگە. فاملی مۆڵ کە یەکێکە لە گەورەترین سەنتەرەکانی بە بازاڕکردن لە عێراق و هەرێمی کوردستان بە یەکێک لە پڕۆژە ناوازەکانی هەڵەبجە گرووپ دادەنرێت کە لە ساڵی 2012 لەسەر ڕووبەری 43 هەزار مەتر چوارگۆشە لە شاری سلێمانی دەستکرا بە بنیادنانی

هەر لە ناو پرۆژەی گاردن ستی سلێمانیدا پرۆشەی مۆنتیسۆری نێودەوڵەتی ئێشیکترە لە پرۆژە هاوچەرخەکانی گروپی کۆمپانیەکانی هەڵاوجە پرۆژەکە پێگاتووە لە سی قۆناغی پەروەردەکردن کە ئەوانیش دایەنگا و باخچە و قوتابخانەی مۆنتیسۆری نێودەوڵەتیە لە هەر سێ فێرگەکەی پەروەردە و فێرکردنی مۆنتیسۆری نێودەوڵەتی، ڕەچاوی فەلسەفەی دایەنی ئیتاڵیی ماریا مۆنتیسۆری دەکرێت کە زیاتر لە سەدەیەک کاریگەری زۆری لەسەر شێوازەکانی پەروەردە هەبووە لە زۆربەی وڵاتاندا. هەروەها پڕۆژە خێرخوازیەکانی هەڵەبجە گروپ کە پێکهاتووە لە دروستکردنی چەندین قوتابخانە و خوێندنگە و نەخۆشخانە و چەندین پڕۆژەی گەورەی تر کە بەردەوامن لە خزمەتکردن. کۆمپانیای هەڵەبجە بۆ خزمەتگوزاری تلیکۆم لە ساڵی 2012 دامەزرا کۆمپانیەکە لە بواری پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری کەرتی تلیکۆم کاردەکات و بە بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای سەردەم و ئەزموون و زانیاری زانستی چەندین ساڵەی کارمەندەکانی هۆکار بووە بۆ ئەوەی بە شێوازێکی دروست و پێشکەوتوو بەردەوام خزمەتگوزاریەکانی خۆی پێشکەش بکات. هەروەها کۆمپانیای هەڵەبجە بۆ بازرگانی گشتی و گواستنەوە لە یەکەمین پڕۆژەکانی گرۆپی کۆمپانیاکانی هەڵەبجەیە کە لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و نەوەد و دوو دامەزراوە. کۆمپانیاکە بە تایبەت کار لە بواری گواستنەوەی کەرەستە و ڕێکخستنی ئەو ڕێکارە دەکات، ئەمە جگە لە پێکهێنانی تۆڕێکی بازرگانی لە بنکە بازرگانییەکانی جیهان وەک دوبەی و تورکیا و چین و گەلێک وڵاتی دیکە. کەرتی پیشەسازی لەم ساڵانەی دواییدا پێشکەوتنێکی بەرچاوی بەخۆیەوە دیوە. کۆمەڵگەی خۆراکی ڕاسان گەورەترین ناوچەی پیشەسازی خۆراکە لە عێراقدا. بەرهەمەکانی ئەم کارگەیە سنووردار نابێت و لە چەندین بواری پیشەسازی خۆراکدا کار دەکات. لە کەرکەکەدا بەرهەمەکانی شیرەمەنی بە هەموو جۆرەکانیەوە بەرهەم دێت. لەگەڵ ئەم کۆمەڵگە خۆراکیەدا کارگەی ڕۆنی زەیتوونی ڕاسان هەیە کە لە ساڵی دوو هەزار و هەژدە بنیاد نراوە. کارگەکە لە وەرزی کارکردنیدا توانای بەرهەمێنانی ڕۆنی زەیتوونی ئێکسترا ڤێرجنی هەیە کە باشترین کوالێتی ڕۆنە لە جیهاندا. جگە لە پیشەسازییەکەی خۆی، توانای کۆکردن و گۆڕینی زەیتوونی جۆتیارانی ناوچەکەی هەیە بۆ باشترین کوالێتی ڕۆن. لە زنجیرەی ئەو کەرتە پیشەسازی خۆراکەی باسمان کرد پیشەسازی بەخێوکردنی بزنی سانین هەیە لە کێڵگەی ئاژەڵداری ڕاسان کێڵگەکە لە ساڵی دوو هەزار و نۆزدە بنیاتنرا لە ناوچەیەکی فێنک لە دامێنی چیای شنروێ. بزنی سانین توانای بەرهەمێنانی سێ لیتر شیری هەیە لە هەر ڕۆژێکدا کە کواڵێتی شیرەکەی لە باشترین جۆرەکانە. لەگەڵ ئەوەشدا کێڵگەکە بە نزیکەی هەزار لیتر شیر بەرهەم دێنێت لە هەر ڕۆژێکدا. پڕۆژەی ئاژەڵ داری ڕاسان داهێنانێکی نوێیە لە ناوچەکەدا و یەکێکە لە زنجیرەی ئەو کەرتە پیشەسازیانەی گرووپی کۆمپانیاکانی هەڵەبجە پێشکەشی دەکات.